ס'איז געווען ערב חנוכה תשי ס א און ביים סלאנימער רבי זאל זיין געזונט איז געווען א שרעקליכע צרה, איז זיין אייגענע רעביצין וואס איז געווען גאר יונג איז געווען מסוכנ'דיג קראנק, זי געווען דא אין אמעריקע, ער געווען אין ארץ ישראל, דאקטוירים האבן אויפגעגעבן, די מצב איז געווען גאר קריטיש, יענעם נאכט איז געווען א לעכטל וואס האט געדארפט צינדן פארן עולם, סטאנער מיט חסידים זענען געקומען צו פארן פון גאנץ ארץ ישראל און זיי האבן נישט געוואוסט פון די מצב. סטאנעמער רבי וואס איז בדרך כלל זייער צייטליך האט זייער שטארק געשפעטיגט יענע נאכט, מען ווארט און מען ווארט און די רבי איז נישט ארויסגעקומען ביז גאר שפעט, צום סוף איז ער אראפגעקומען און ער האט אנגעצינדן די לעכט, ער האט געזאגט די זמירות, ער האט געזאגט תורה, נאכן לעכטל. איז זיין זון אריין צום טאטן און געפרעגט, טאטע, פארוואס האט מען אזוי געשפעטיגט? האט ער אים געזאגט, איך בין געזעצן ביי מיר אין צימער, און כ'האב געטראכט, דא זענען חסידים געקומען צו פארן פון איבעראל, צו נעמען חיזוק, צו נסעלע ווערן, צו נתרומם ווערן, און דא זיץ איך אזוי צעבראכן, כ'האב געפילט, ווי קען איך גיין מחזק זיין אנדערע ווען ביי מיר איז אזוי צעבראכן, איך בין שברי שברים, כ'האב געפילט איך קען זיך נישט רירן פון פלאץ. כ'האב זיך אבער אריינגעטון אין די פסוק עמי אנכי בצרה, וואס דאס זאגט מען ביי די לעכט, דער רבונו של עולם איז מיט מיך, דער רבונו של עולם ווייסט וואס איך גיי דורך, ער פילט וואס איך פיל, און אינמיטן האב איך געפילט ווי א כוואליע פון חיזוק, כ'האב געפילט א שטארקייט, כ'האב זיך אויפגעהויבן און כ'בין אראפגעקומען צום לעכטל. דא לערנט מען א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא אמאל וואס א איד איז אין א צרה און ער איז נאכנישט געהאלפן, אויב אבער. ער דערפערט, ער גלייבט אז עמי אנכי בצרה, דער רבונו של עולם איז מיט מיך, דער רבונו של עולם ווייסט וואס איך גיי דורך, דער רבונו של עולם ווייסט וואס איך פיל, קען ער ציען שטארקייט און חיזוק און עידוד פון דעם אליינס, אין תשבץ שטייט אז מיט דעם קאפיטל תהלים פון יושע מסייסער וואו ס'שטייט עמי אנכי בצרה, דאס איז געווען די געווער, די כח פון איינצלנע צובראכענע שוואכע חשמונאים ארויסצוגיין קעגן ריבו רבבות. פון די שטערקסטע יוונים אין מנצח זיין. און וועגן דעם זאגט מען עס ביי די לעכט. אין תהלים שטייט אין פסוק עשו עיני להרים מאין יבא עזרי, ס'דא אמאל וואס א מענטש הייבט אויף די אויגן און ער זעט בערג פון צרות, בערג פון עגמת נפש, פון הארץ וויי, בערג פון נסיונות, פון שווערע תאוות, און ער פילט, מאין יבא יעזרי, איך זע נישט קיין שום וועג ווי איך קען זיך מתגבר זיין, איך זע נישט קיין שום וועג צו האפענונג, איך זע נישט קיין שום וועג ווי איך קען געהאלפן ווערן, ענטפערט די פסוק, עזרי מעם השם עושה שמים וארץ, די הילף קומט פונעם אייבערשטן, איז דא דא א מורא'דיגע דיוק, שטייט נישט עזרי מעי השם, שטייט עזרי מעי עם השם, ס'איז דא א עזרה פון דעם אליינס וואס א איד פילט, איך בין עם השם, כ'האב דעם אייבערשטן מיט מיר, כ'זיץ עמו ואנכי בצרה, דאס אליינס קען א איד העלפן נאך פאר ער ווערט געהאלפן מיט די ישועה וואס ער דארף האבן, שטייט אין חזל, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרי אינו יכול לו, ס'דא אמאל וואס א מענטש פילט, כ'האב אזעלכע שוועריגקייטן, גארנישט קען מיך העלפן, און אין חזל שטייט עס לגבי נסיונות, פון יצר הרע'ס, פון תאוות, ס'נישט דא קיין וועג, איך זאל קענען דאס בייקומען. אויב דער איד פילט די אייבערשטער איז מיט מיר, אויב ס'הקדוש ברוך הוא עוזרו, ס'עזרי מעם השם, ס'עמו אנכי בצרה, איז יכול הוא קען ער בייקומען און זיך נתגבר זיין און מנצח זיין און געהאלפן ווערן מיט וואס ער דארף, אט דער אור לייכט און שיינט חנוכה.